ƒe ame ɖe tsi agbe. Medo ŋdi na nɔvi veviwo wole didiƒe kple kpuiƒe siaa. Ewɔ be ŋɖewo le do kplakatsɛ mi fifi ku ɖo nufiɔfiɔ ɖewo ŋtsi. Mídi be míabiɔ tɔgbui gã ame ɖe tsi agbe be nuke nyi Mawu, nuke nyi evio ye nuke nyi gbɔgbɔ kɔkɔea. Míedi be ne kɔ nene be nua tsi na mí ne míate se nu ɖe gɔme. Ɖoa egbea e nufiɔfiɔ ɖewo le yi edzi le Facebook kudo e TikTok be nuwo dzia mí ŋgba va le se nu ɖe kpe gɔme o. Ta míedi be ne kɔ nene be enua tsi na mí loo. Tɔgbe enya ye wa. Yo, medo ame ne tsa gbe ne nɔvi veve yewo katã le xixe kɔ nea dzi. Ee, biabia yi mido ɖa gbɔnye le ŋudzia gbe nye ku ɖa, evivi nam be nu sia nu yi ke le anyigba ya dzia, nye amegbetɔwo mee wotso. Ta nu sia nu yi wogblɔnɛ, wogblɔnɛ tso mía me. Nu ka ta megblɔ nenema? Mía amegbetɔwoa míele abe exɔ. ne gbɔgbɔwo pete. Ada mi nye gbɔgbɔ vɔ enye gbɔgbɔ nyuiwo amegbetɔ ƒe wɔna ŋuti dɔ. Ye wogblɔna be ame ya nye nua tɔ. Mía me ŋuti la amegbetɔ blibo la ye nye nua tɔ. Evi ke le me. Nana be wòɖona ŋusẽa ya nye míaƒe eŋu ye gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le emea ye nye agbe gbɔgbɔ yi ke le mía me ye nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Ŋutilã ye nye etɔ̃. elabe ye carry ye lé nu yɔ be te ƒoƒui hafi wòte le move. Ye ta nenye be gbɔgbɔa edo le me la, ezu nu kuku. Ne tɔtɔtɔ ge ɖe via me la, etoa etsi na mavɔ, ye nye ʋu. Ne me ʋu me dɔlele geno ɖo ye nu gbagbe vi yiwo le mia ƒe ʋu mea ne wo dzi didi kpɔtɔa ye mie le na dɔ ye nye evi. Ne viwo le dɔa le yi na tsi dzodzodzoea ke ŋtsi la dzana. Ŋtsi la yi ke nye etɔ, eʋua ye nye vi. Gbɔgbɔ yi ke le mia me ye mi le zɔzɔm le gbɔgbɔm nye ya ye nye gbɔgbɔ kɔkɔea. Elabe nuka Ye na bena mízu enu, ye na be míle agbe, ye na be míle agbe. Ye ta Etɔ, Evi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Ye ta zi geɖe nenye be mía tɔgbuiwo. woawɔ nanewo la, wogblɔna zi geɖe be, Enu nɔa dokpotɔ dzi megli nam. Mía amegbetɔ ƒe amlima enuametɔ̃ wònye, ŋutilã, eŋu kple gbɔgbɔ. Yeenye etɔ, evi kple gbɔgbɔ. Enu nɔa dokpotɔ dzi megli nam. Ta ne problem va eh, adokpota ɖeka ŋutia, nu yi ke ɖo dzi agli yeenye dɔléle yi wòvana na mí. miaƒe ŋutilãwo kple miaƒe lãmewo katã ye nye enufiafia alo nu yi ke amlimanamenyaa ye nye enu mawo ye ta ne gbɔdzɔgbɔdzɔ va ne ŋutilã koa eʋua ɖeka nuɖeke mele wòate ŋu awɔ ne gbɔdzɔgbɔdzɔ va ne ŋutilã nuɖeke mele ke gbɔgbɔa la ŋute ŋu awɔ Gake eo be do nusee la, dzagbagba na so la, negbe nya so via koe vɔ la, ta ne vɔs gada gada gada negbe nya so koa, evi kple gbɔgbɔ kɔkɔea wa kɔ asi abɔka me nɔ. Ye ta mía amegbetɔwoa ne kpɔ míaƒe eta so ɖe míaƒe ta va ɖo fii va nye fii eye nya tsi so ga. Ye nye nu yi ke Egiptetɔwo nye ʋamli ma yi ke wosubɔna, ye nye mía amegbetɔwo. Ati soga akpɔ be tso le fii eva fii eva yi leke. Ele ame etɔ̃ eta ye zɔ va yi abɔ ame eve o. Yenye tatisɔga dzesia menye eh, Kristotɔwo woƒe nu wònye o. Wole kpɔ be woklã Yesu ɖe atisɔga ŋuti vɔ. Mm, atisɔga yi mía tɔgbuiwo akpɔ be hunɔ ɖewo wɔna ɖe woƒe ne wowɔ atrɔ vɔ ɖewo ko wowɔe ɖe mea. Agbetɔwo ƒe amlima ma amegbetɔwo ta menye Atsiso gã ma yiwo ke wogblɔ be woka Yesu ɖe eŋuti ame nyi ye nye nu ma. Ye nye nu yi ke medi be magatsɔ ne biabia yi mibia ma magakɔe na mi be ne miazɔ ɖe edzi miakpɔ agbe anɔ le xexea me. Amen.